Azul fell-awen ay iqbayliyen, a tiqbayliyin s umata anda ma tellam anda ma tellamt. Voilà le sort de la Kabylie et surtout le sort n teqbaylit amek i d-grant am teqbaylit am la Kabylie am tutlayt am

am umɣar. Partir de 60 ans, c'est la descente. La cabine, attan tewweḍ, attan tewweḍ ar 65 ans. Ma tebɣam ad t-id-reanimer-im ad d-tuɣal jane. Réanimation, une renaissance de la kabylie et de tutlayt n teqbaylit.

Wala ttgamint tgecrar-is, ggumant, ça veut dire, ça vient du mot ggummer ad kkreɣ, amɣar ad yeɣli ilaq-as ad ṭṭfeḍ afus. Eh, a Leqbayli, ad ṭṭfeḍ afus bac ad yeggumma ad d-yekker. La ttgamint tgecrar-is, la ttgamint tgecrar-is, tigecrar n lakabili, neɣ tutlayt, ih. A tecba afrux a leqbayel, a tecba afrux i Meṛqem, akken i bɣu yaxdem, tamuɣli n medden akk ɣur-s, tamuɣli n yiɛdawen akk ɣur-s.

Ma teccetka-d tettwaḍlem, c'est normal ad ccetkiɣ ma tettwaḍlmeḍ, ma teccetka-d tettwaḍlem, ḥedd ur tt-ifehhem, teggra-d d tameɣbunt tuyes, teggra-d d tameɣbunt tuyes.

Iṣaḥen tazerraɛt yezreɛ ufus-is. Lisakrifis akk i texdem, d nettat i ten-ixemmen. Tazerraɛt i yezreɛ ufus-is, tɣil d rrezq-is. Tura ad d-tessufeɣ Franca, ad tuɣal Algérie berber. Ahaa! Yemma, a tiyita ččiɣ, a tiyita tečča la kabili.

Wwant anis tiqlalin wadeg s-yeqqar wac bu amzun wa la ansar ma ansara nekkni ad naweɣ ɣer umbeɛd d kolonizi wid akken imi d-newwi ya wid akken imi d-newwi di s-tiqlal ara ikolonizin wa la a leqbayel i yegguman ad d-cemmen ar umussu-agi nneɣ. Tajerradt i yezra ufus-is, tɣil d rreẓq-is. Mgren-as s ger ifassen, mgren-as s ger ifassen. Xas akka akka ttiheddurin widak teḥseb d atmaten-is. Xawa xawa ayayay! Attan a baba tiyita widak teḥseb.

Akesnaw n tutlayt-nwen a Leqbayel, a la Kabili, a tecba aɛudiw yerrẓen, aɛudiw yerrẓen, s mačči d aɛudiw yerrẓen, mebla ṣṣrima, mebla rrṣin, tecba aɛudiw yerrẓen, la ṣṣrima la rrṣen, a lxir di Tdzayrit-agi i kfiɣ a Leqbayel akk-iten. Asmi akken i ten-neḥseb d atmaten, nexdem fell-asen Rebbi d inig yeẓra. Nnan-as, tura, nnan-as d Faruq i iweɛren, waqila ɣelḍen, ḥedṛet-id a massa, ḥedṛet-tt-id l'indépendance, win yebɣan yebɣa, wayeḍ yeddez mɛahu. Eeh! Aah! Atan lsurdj d akabili n wina leqbayel amek i d-tegra, apart de tous ces sacrifices tegra-d akkagi. Partagez, partagez dans tous les groupes. Atan wul-is am tsegnit yedyaq d akabili. Ula ansi tɛeddi ṭṭelqa, ula ansi tɛeddi ṭṭelqa, yedyaq. Am win ifi d-teɣli tmeddit, ur tufi ḥedd d rrefqa, ula d arraw-is nekren-tt. Teqqim weḥd-s tettxemmim, a temmekta-d i tesɛedda, temmekta-d i tesɛedda, les sacrifices. Faḍma Nsummer, d uttili Faḍma Nsummer alamma la guerre de révolution. Yemma-s yenker-itt mmi-s ad tḥezneḍ kra n trebba taqbaylit ih, taqbaylit yenker-itt mmi-s nekren-tt kra n warraw-is ad tḥezneḍ kra n trebba. Ad tecba igider amerẓu a Leqbayel. Teḥṣel seg wagu teɛbed imeṭṭi d layaḍ ara tettɛeggiḍ asmi yella yifris yetthuzzu La Mazighitti Entière Asmi yella yifris yetthuzzu tsewweq d tamenzut s waffug tezger agemmaḍ akraɣ yetthuzzun yettdullu kksen-as zzhu acu d zzhu a leqbayel mačči d učči d timunent i d zzhu La liberté i zzhu, d tilelli i zzhu, kksen-as zzhu, lbaz neqben tiyuzaḍ. D taninna la kabili, lbaz neqben tiyuzaḍ. Awtul yuɣal yettṣeggid anda yella lbaz yettweṭṭef. A Leqbayel, ruḥet ad d-takim. Ruḥet ad d-takum a Leqbayel! D tagi d Lezzayer? D tagi d Lezzayer i tettabaɛem a les nationalistes kabyles? Huh? D tagi d l'Algérie que vous suivez? Huh? Mkul ma snin ad tbeddel fell-aneɣ depuis le multipartisme depuis 80, kul ma snin ad tbeddel, ad yi-d-irennu ddel, nettidir seg sser nemmet, nettidir seg sser nemmet. Ar melmi a Leqbayel ad nesferḥ s nos progenitures? Ad nili d nekkni ay d nekkni, on va dependre de nous mêmes, tihhin a Meɛtub, ce n'est pas une utopie pour une République kabyle.

Yaw kan ad tneḍseḍ ma neǧǧa-tt akka tergel s ddeɣ neɣ d-irǧem wakal. Ddwa-s ad necreg tamurt. Pour une République Kabyle, ur ttafet ara tisebbiwin! Tugadem l'indépendance de la Kabylie, tettagadem tili-nwen. Incroyable!

Nella ula caɣ a leqbayel, akit-d, partager, partager. Tin akkenni yella yiwen yella, ulac yella yiwen yella ulac-it ila wayeḍ ulac-it yella. Nekkenni nella, iwernun d tuli sacrifice santage nekkenni nella meɛna ulac aɣ, awal ur t-nettalas di lecɣal imeqqranen, gar-asen leɛben tiddas nekkenni nuɣal di lqafel, ma d umberrez d umenɣi nutni ur ttqabalen ara sɛan aɣ i wannect-a d kečč akk d nekkini ay aqbayli. Si graw. A win ur nessin ad ixiḍ, iwacu yessuɣzif lxiḍ? I qqaren Leqbayel, u qqaren diɣ wayeḍ kifkif am wagi, deux proverbes, a win ur nessin ad ixiḍ, a yeḍfer nnefda. Nefda ad akken i iɛedda lxiḍ n tmacint, icerreg-ak userwal, yefri-ak, yefri-ak, tebɛa kan, ur tessineḍ ara ad tesxiḍ ara, tebɛa kan tineqqiḍin-nni ansi tɛedda tmacint. Ma d acerreg i icerreg, dinna d tafawet. Tafat txemmeḍ tafawet, tura tafawet tuɣal d lamod, ttwaliɣ lijjal. Ih, d lamod wala. Zik ukuni tafawet d win ur nesɛi ara d igellil, i yekkaten kan tifiwa i userwal-is. Awi, tura yuɣal tafawet, cergen akk iserwula, sisa, acu ara nexdem s ilig ur yessi.

Eh, tura lukan eh, iɣ d-ipassin, ad ad nɛand ɣer likutim, ad nɛand ɣer lebsa, ad nɛand ɣer yun. Maɛlic, eh, mais, eh, eh, eh, je les dépasse, iwacu ad nɛandeɣ? Ih, nsa akk, nsa llebsa, nsa llebsa, nsa llebsa iḥejben, nsa kullec.

Afarnus ɣlayet lqimas. Alalal, alalal, alalal, abarnus ɣlayet lqimas. Taqbaylit ɣlayet lqimas a Leqbayel. Wamag abarnus ma yums ad yirid. Ay ay ay si malheureux. Eeh.

I ixeddem uɛebbuḍ amcum i Kina Slimane? I ixeddem uɛebbuḍ amcum? Awi aɛebbuḍ ad teččareḍ d idɣaɣen, acu ad tseḥdeḍ a ddin yitti a leqbayel, d taqbaylit i d-yessawlen, ah d taqbaylit i d-yessawlen, ama teṭṭfeḍ i tutlayt-ik taqbaylit-ik, ass-nni n tnekra, yawm el-qiyama, s teqbaylit-ik ara k-iḥaseb Yillu. Je m'adresse à tous les religieux neɣ mačči religieux ula d iɣiggad ur numin ara s Rebbi les athées je les respecte voilà les iggad yuminen kan s Rebbi ur yuminen ara s les religions je on se respecte ad nidiret akk ad nɛic akk ila kabili laïque akk ayen slen ad iqader ad iqader kra kra kra kra ad iqader neslen layik ad iqader neslen d kra kra anati ad iqader neslen i neslen ilaq ad iqader anati neɣ umi ur yumin ara s rebbi s wadizan ad s-ikcem ar daxel di tejbit no d rebbi i yettḥasaben Llan kan ɣaci uɣalen ils sont devenus à la place de Dieu sur terre. D akka, kul ass ttɛawadeɣ-d i lehdur-agi d asduqqes. Awi, imi tenam d taqbaylit akk i ɣ-yesdukklen akken tebɣuḍ tiliḍ ay aqbayli.

Uli wakat sirdeɣ s tissas li principe ara tesdeɣ s yisseɣ ara neṭqeɣ d taqbaylit i d-yessawlen ur terri ara tmara Ferḥat ur terri ara tmara lxer n ccib-is ad d-isufuɣ tuɣac am tigi. Alukan i la volé la richesse ur ttili ara akk umussu-agi n lmaṭc ur ttili ara ministre, mačči ministre, tura d azmater d premier ministre actuellement agi l'an 2000 agi, premier ministre. Pirizidu ahat ur qebblen ara amsedrar ur yeḥkem akken xas yeɣra yeẓwer akka kina Meɛtub mi yezmer ad t-rren Premye Ministr tane Ministre de la Culture atan deg kun yetbiɛ tazrimt ay at iɛebbaḍ meqqrit n Leqbayel. Kra ixelleq Yillu yettfakka, texḍam abrid n tnaṣlit, sani la tetteddum akka? Xas trebḥem di ddunit, ur d-ttawim s aẓekka, ihi xas kkset aɣbel, ulac d acu ara tawiḍ, ad tawiḍ iman-ik kan ara tawiḍ ar dihin, ad tqableḍ Illu, siwa leqdic-ik a bu naddam, tudert ad tɛeddi am targit, siwa leqdic-ik a bu naddam.

Yella lḥisab ula di ddunit, ayen i txedmeḍ a k-yettwaxdem, Slimane Azem le visionnaire, kama tuddin tuddan i d-yedda i lqur'an diɣ tura aṭas ara k-yinin ah ay lqur'an i d-yekkes ih ur d-yekkes ara ay lqur'an ur d-yekkes ara c'est pas la peine ay d-yekkes-d Ur d-yekkis ara. Bedd ad twaliḍ lḥal tawiḍ qim ulac i kksen-t-id diɣ i lqur'an neɣ neɣ i la religion niḍen. Ah li ṭixerta ur d-ya la ka belli ça des proverbes vraiment incroyables. Ur d-yekkis ara. Amek ara d-yekkes agi netta ulama yettaki-d akk s tissit akk. Alaama yettaki-d d rrik ara t-yenɣen. Ṭixerta i leɛna-nwen il est récupération s'il vous plaît. Ur iyi-d-qqar ur k-neqqareɣ fiḥel ad nehder, ur iyi-d-nnan ur k-nenna ara ay aqbayli, kullec yeḍher, xemmem fekker mi iyi-sḥebber, ma telliḍ d lḥar kullec yeḍher. Ama telliḍ d lḥar a kullec yedhar ay aqbali, si vous êtes vraiment un vrai kabyle, un pur kabyle comme du miel a kullec yedhar, kullec yedhar d tezzayirit agi, a sidi ɛiwdeɣ lezzayer si sirve a leqbayel partager avon lezzayer am ibekki la taduṭ la ibekki rǧihanwen a leqbayel filaman et bon courage.